Алгыстаах Амма Абаҕата кэрэ айылҕалаах, дириҥ ис хоһоонноох ытык сир. Саһыл сыһыы муустаах оборуоната, Иван Строд гражданскай сэрии, кыһыл хаалтыстаах абаҕа пионердарын хорсун быһыылара Саха сирин историятыгар биир умнуллубат, чаҕылхай страницанан киирбиттэрэ. Аваҕа сирэ кэрэ айылҕатынан, дириҥ историятынан эрэ буолбакка, манна урут уруккаттан уутуйан олохсуйбут, үлэһит үтүөтэ дьонунан, айар куттаах, талааннаах ыччаттарынан аар-саарга аатырыан аатырар. Аваҕа иккис Скароульскай диэн ааттанан тыһыынча сэттэ үс сэттэ уон икки сыллаахха тэриллибитэ. Манна Соморсун, Аваҕа Дьоҥкубо туддар уустара киирбиттэрэ. Абаҕа нэһилиэгэ диэн уларытыллан тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биэс сыллаахха ааттаммыта. Манна улууһа Боотурскай улуустан арахсыытыгар тыһыынча тоҕус сүүс он биир сыллаахтан тыһыынча тоҕус сүүс отут биэс сылга диэри Абаҕа улуус киининэн буолан олорбута. Бастакы кулубаннан Афанасий Петрович Рязанскай талыллыбыта. Албан ааттаах Абаҕа нэһилиэгэ сүүрбэччэ сыл устата улуус киинэ. Бастакы сэбиэт Исписэлиистэр партийнай комсомольскай чиэккэлэр, бойобуой дружина, оскуола, бастакы ааҕар балаҕан, холкуос балыыһа тэриллибиттэрэ. Абаҕа нэһилиэгэ гиэрбэлээх, былаахтаах, эскииһин Кайдалов Николай Спартакович, Абаҕа гиимин Саха Республикатын үөрэҕириитин систиэмэтин бочуоттаах ветерана, Абаҕа нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, Көстөкүүн Туйаарскай аатынан айар түмсүү чилиэнэ Захарова Мария Васильевна тылыгар, Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ, композитор Егор Нестероев Толуйхан мелодията Саха сиригэр гражданскай сэрии историятыгар киирбит уон аҕыс хонуктаах саһыл сыһыы мустаах оборуоната буолар. Мустаах ысаада тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэһис сыллаахха олунньу уон үс күнүттэн кулун тутар үскүнүгэр диэри буолбута. Строй тиэтэрээтэ Саһыл сыһыы диэн аҕыйах ыаллаах алааска Карманов Александр Николаевич диэн дьэдьэҥи киһи хотонно дьиэтигэр хонордуу тохтообута. Итэрээти тоһуйа сылдьар Пепеляев генерал түүн утуйа сытар дьону төгүрүйэн саба түспүтэ. Саһыл сыыга хаайтарбыт доҕотторун өрүһүйэ Чурапчыттан хорошо бэтэрээтэ туруммута. Айаннаан кэлэн иһэн Билиистээх диэн сиргэ өстөөҕү кытта сэриилэһэн кыайыыны ситиспитэ. Дед Хорошо бэтэрээтэ өстөөҕүн үттүрүтэн баран саһыл сыыга айаннаан кулун тутар үс күнүгэр тиийэн Бустаах асаатаҕа олорбут строй тэтэрээтин босхолообута. Саха сиригэр үрүн баандалар утур охсууһу историятын биир саамай чаҕылхай страницанан абаҕа пиэнньэрдэрин греческий охсуһуулара буолар. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ сэттэ сыллаахха сэтинньи тоҕус күнү буолар. Сарсыардатыгар түөрт чаас саҕана Артемия баһылыктаах сүүсчэкэ киһилээх баанда абаҕа дэриэбинэтигэр сэптэнэн сэбиргэллэнэн үктэнэн-астанан киирэн саба түспүтэ уон пионер ахыс комсомолец коммунистар салалталарынан абаҕаны көмүскээбиттэрэ отделение командира иван слепцов уонна комсомолец ганя старостин сырдык тыыннарын толук булбуттара абаҕа герой пионердарын хорсун быһыыларын иһин пионерскай тэрилтэҕэ үйэ саас тухары кыһыл знамяны туттарбыттара Знамя эргэрбитигэр уларытыллан тыһыынча тоҕус сүүс алта уон аҕыс сыл кулун тутар үрбүт оҕус күнүгэр саҥа көлүөнэ пионердарыгар туттарыллан, билигин Абаҕа орто оскуолатын иһинэн үлэлиир Константин Егорович Захаров аатынан героическай музейга араллан турар Ырыаҕа ылламмыт, хоһооҥҥо хоһуллубут, үһүйээҥҥэ киирбит кэрэ айылҕалаах Харама хайата буолар. Харама хайатын үрдүгэр таҕыстахха олус дьикти, кэрэ дойду. Хайатын үрдэ чэлгийэ олорор таалай хонуу. Сыта дьикти үчүгэй, киһи тыынара, сайдарга дылы гынар. Дьикти Аһынас минньигэс ыттаах, тууһаммыт луук курдук диэн дьон сөҕө кэпсиир. Хайа үрдүттэн нэлэмэн хочо тэйиччи көстөн сөхтөрөр. Абаҕа сирэ кэрэ айылҕатынан, дириҥ историятынан эрэ буолбакка, манна урут уруккаттан уутуйан олохсуйбут үлэһит үтүө дьонунан, айар куттаах, талааннаах ыччаттарынан аар-саарга аатырыан аатырар Республика чулуу сылгыһыта Россия тыатын хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, икки үлэ кыһыл знамята орден кавалера, сүүрбэһис үйэ чулуу спортсмена, Амма улууһун Абаҕа нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, ыччат наставнига Гаврил Михайлович Семенов Ахсынньы аан даамыгар тохсунньу тооттор тымныытыгар ыҥыртан түспэккэ сылгы көрүүтүнэн дьарыктанан, төрөтөн, ууһатан, баайан, эрчийэн, үүнэр көлүөнэни үөрэтиигэ, уһуйууга анаан үлэлээн ыччаты үлэҕэ угуйбута Бии биир дойдулаахпыт Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ, олоҥхоһут, тойуксут, оһуохайдьыт, айылҕаттан ураты айдарыылаах Устин Гаврильевич Нохсоороп дойду киин куоратыгар Москубаҕа тиийэн саха ырыатын-тойугун иһитиннэрэн, сэттэ уон аҕыс киһиттэн уон үс эр киһини сүүмэрдэнэн хаалбыта. Иосиф Виссарионович Сталин уон үс киһиттэн кинини эрэ кытта илии тутуһан махталы биллэрбитэ. Киэн тутта аттыыбыт Саха СССР РСФСР үтүөлээх артыыһа, Саха сирин биллиилээх режиссера, театры салайбыт дьонтон чулуулара Федот Федотович Потапов уонна кэргэнэ, Саха Республикатын үтүөлээх артыыһа Зоя Петровна Багнанов. Ханнык баҕарар түөлбэ бэйэтин киэн туттар, ытыктыыр, убаастыыр уос номоҕо оҥостор, үтүөкэн дьоннорунан аатырар. Алгыстаах абаҕабар бэйэтин кэмигэр бүтүн Сахабыт сиригэр абаҕаны ааттата сылдьыбыт, айылҕаттан айдарыылаах, Саха киһитигэр тас көстүүтүнэн сүдү, баараҕай көстүүлээх Прокопий Платон Платонович окко бухатыыр Саха Республикатын тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон түөрт сыллаах мас иристин абсолютнай чемпиона, спорт маастара. Ол курдук Абаҕаттан төрүттээх Николай Васильевич Лукин дьикти сэдэх дьарыгынан дьарыктанан, өбүгэлэрбит урут туттан, үлэлээн-хамсаан сылдьыбыт сэдэх малларын булан, дириҥ ис хоһоонноох абаҕа кистэлэннэр диэн быстапканы туруорда. Өбүгэлэрбит олоро сылдьыбыт өтөхтөрүн, сыһыыларын, алаастарын кэрийэ сылдьан көрдөөн, дьон билбэт сөҕөр да малларын булан, бэт элбэҕи кэпсиир кистэлэҥнээх тэриллэрин, кэнчээри ыччаттарбытыгар харалла сытар музей үлэһиттэригэр сүдэ-кылаат буолан туһалыы туруоҕа дьон сэҥээриитин тарта. Дьикти дьарык оҥостон, өбүгэлэрбит ириккэс материалларын булан, өссө да үйэтитэ туруо диэн эрэнэбит. Саха Республикатын норуотун маастара, Республика Россия норуоттар икки ардыннааҕы норуот уусуран искусствотын быыстапкаларын кыайыылааҕа уонна призера Гинья сир-кордун саамай улахан бисерин оҥоһуллубут хартыына Гран-при хаһаайката Нохсоро Ульяна Михайловна бисеринэн оҥоһугун туруоран дьоҥҥо-сэргэҕэ иһитиннэрдэ, көрдөрдө. Педагогическай наука доктора, профессор, норуоттар икки ардынааҕы үөрэхтээһин академиятын чилиэнэ корреспондена, үрдүк профессиональнай үөрэхтээһин бочуоттаах үлэһитэ, Саха Республикатын үөрэхтээһини үтүөлээх үлэһитэ Прокопьева Нохсорова Мария Михайловна Нохсоопто сыдьааннарын тустарынан сырда. Албан ааттаах историческай миэстэлээх Абаҕа нэһилиэгин төрдүн-ууһун гражданскай сэрии хаарыйан ааспыт саһыал сыһыы муустаах асаадатын уонна Абаҕа Пайобой кыһыл дружинатын туохха да суураллыбат, ханна да симэлийбэт историятын туһунан хас биирдии абаҕаттан төрүттээх силистээх-мутуктаах дьоҥҥо, кэнчээри ыччакка иитэр-үөрэтэр, сырдатар биһиги ытык иэспит буолар.